מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף פ ט עמוד ב'. לאמיר נעמען דף פ ט עמוד א' די לעצטע צוויי שורות. אבער כדי אביסל בעסער צו פארשטיין די גמרא, לאמיר דא מאכן א קורצע הקדמה. מיר אלע ווייסן, ס'איז דא א מצוה פון גיין געבן תרומות און מעשרות. די תורה זאגט אונז, א מענטש האט געהאט א פעלד, ס'איז אים געוואקסן דארט אין דגון, תירוש, יצהר. האט ער א חיוב צו גיין געבן תרומות און מעשרות. פעט געגעבן די טרימער איז די גאנצע זאך טייוועל און פארשטייט זיך מען קען עס נישט עסן איז די מצוה איז מען מען באלד לערנען ער קלייבט זיך אויס דאס בעסטע און דאס שענסטע און דאס גייט יעצט ברענגען צום כהן כדי די כהן זאל עס עסן דאס איז זיין מתנת כהונה וואס ער דארף יעצט גיין עסן בקדושה ובטהרה. נאכדעם וואס מען האט יעצט געגעבן די טעימה, גייט ער צום לייבי, און ער גייט געבן פאר'ן לייבי זיין חלק, מעשר, צען פראצענט, וואס דאס באקומט דער לייבי. הגם דער לייבי האט יעצט באקומען זיין מתנת קינדער מעשר, איז דער לייבי אליינס נישט געענדיגט, ער נעמט פון דעם צען פראצענט און ער ברענגט עס צום כהן, דאס איז די מצוה פון תרומת מעשר. יעצט ווי מען האט יעצט קורץ אויסגעשמועסט האט מען דא געזאגט אז ווען א מענטש געבט זיין תרומת און מעשרות, און לאמיר זיך פארלייגן אויף תרומה, דארף ער געבן דאס שענסטע און דאס בעסטע צום כהן. איז האט מען דא געהאט אזא סארט מעשה, א איד האט אריינגעברענגט זיין תביעה אריין אין זיין גורן, און ער פלאנט יעצט צו גיין געבן תרומת און מעשרות, ער ווייסט ביי זיך אין גורן האט א חלק וואס איז טהור און א סעקשאן וואס איז טמא, איז ער מחליט לאמיר דא זיין אביסל א טשיעפ גאוט, לאמיר גיין צו די טמא'נע תביעה, לאמיר ארויסנעמען פון דארטן די חלק וואס איך פלאן צו געבן פארן כהן, און מיט דעם וועל איך מוציא זיין נישט נאר די טמא'נע סעקשאן, מיט דעם וועל איך אויך מוציא זיין די טהור'דיגע סעקשאן. און איך וועל גיין צום כהן, איך וועל זאגן פאר'ן כהן, דא האסטו דיין טומאה, אבער זאלסטו וויסן, זיי מיר מוחל, דאס איז טמא. געב נאר אכטונג ווי אזוי דו נוצט דיך מיט דעם. מעגסט אוודאי נישט עסן, קענסט עס גיין פארברענען, קענסט עס לייגן אונטער דיין עסן כדי אויפצואווארמען, קענסט אויפווארמען דיין הויז דערמיט, אבער עסן דאס מעגסטו נישט טון. און אויף דעם האט מיר די משנה געזאגט, דו ביסט געווען א מזיד, דו האסט געוואוסט וואס דו טוסט דא, דו נעמסט פון א טמא'נע אויף א תורה'דיגע סעקשאן? לא עשה ולא כלום, דו האסט גארנישט דא געטון. האט די קלער געווען דא טייטש מוז די ווערטער לא עשה ולא כלום. ר' חיסדא האט געזאגט לא עשה ולא כלום מיינט צו זאגן אלעס דרייט מען צוריק כאילו איז דא גארנישט געשען. וואס דו האסט דא פורש געווען און ווילסט עס ברענגן צום כהן, דאס איז נישט קיין תרומה, לייג עס צוריק אריין, דאס איז גארנישט. וואס דו האסט דא געמיינט אז דו מעגסט נישט אנהייבן צו עסן, ניין דו מעגסט נישט אנהייבן צו עסן, די תורה'דיגע סעקשאן מעגסט נישט עסן. אין אנדערע ווערטער, דו האסט דא גארנישט אויפגעטון. און פאר דעם זאגט הפכי אז די הייבו נאכמאל ווי א מענטש, גיי צו דיין תורה'דיגע סעקשאן, נעם ארויס פון דעם תרומות און מעשרות, ברענג עס צום כהן, געב עס אים איבער, און זיי מסדר די גאנצע זאך ווי א נארמאלע מענטש. און הפכי האט געזאגט, פארוואס זאג איך אז אפילו די חלק וואס איך האב דא פורש געווען, איך האב דאך געוואלט יעצט פורש זיין דאס און דאס מוציא זיין מיין תורה'דיגע סעקשאן, פארוואס העלפט דאס נישט? האט הפכי די מסביר געווען, אז איך האב מורא, ווען איך זאג פאר די איד, וואס דו האלסט און די האנט איז באמת יא א טרימער, נאר גיי אלעס איבערמאכן, עט ער מיך אויסלאכן. נאכמער, דו זאגסט וואס איך האלט דא אין די האנט איז טרימער, אז ס'איז טרימער ברענג איך צום כהן, און איך האב מסדר געווען, איך האב מיך מוצא געווען, איך קען יעצט אנהייבן צו עסן פון די תורה'דיגע תביעה. און פאר דעם זאגט רב חיסדא, איך קוק אן ווי די גאנצע זאך איז גארנישט געווען, דיין תורה'דיגע סעקשאן ווערט צוריק טבל, וואס דו האסט געהאלטן און די האנט איז גארנישט, הייב אן נאכאמאל. רבי נתן משה זאגט אונז ניין, דו ביסט געגאנגען דאס גענומען פון די טמנ'ע סעקשאן כדי צו מוציא זיין די תורה'דיגע סעקשאן, זאלסטו וויסן אז וויידער דו וועסט נאכאמאל אנהייבן מיט די תורה'דיגע סעקשאן, גיי געב נאכאמאל טעימה פון די תורה'דיגע סעקשאן. אבער וואס דו האלסט און די האנט, ברענג דאס צום כהן, דאס באלאנגט צום כהן, וואס גייט ער טון דערמיט? וואס הייסט? ס'איז טמא טמאיו, ער גייט עס פארברענען. אבער צו זאגן וואס דו האלסט פון די האנט איז גארנישט, ניין. האב איך מורא די אידעס זאגן אה די גאנצע זאך איז א סקעם, ענק ווילן פשוט נאכאמאל עפעס איבערגעבן, ניין. איך האב נישט מורא, איך זאג און געב נאכאמאל איבער וועט ער מיר פאלגן. דאס איז געווען די מחלוקת צווישן הרב חיסדא מיט רבי נתן בער אוישי. דאס איז געווען איין משנה. זיי האבן געהאט נאך א משנה, וואו די משנה רעדט פון א עציץ נוקב און א עציץ שאינו נוקב. דער חילוק צווישן זיי צוויי איז, א עציץ נוקב איז דא א דין דאורייתא מען דארף געבן תרומה, עציץ שאינו נוקב איז נאר א דין דרבנן וואס מען דארף געבן תרומה אויף דעם. איז האב איך דא געהאט אזא סארט מעמד. איך האב דא געהאט א מענטש וואס האט געהאט א עציץ נוקב מיט א עציץ שאינו נוקב, א דאורייתא מיט א דרבנן'דיגע. איז ער געגאנגען און ער וויל יעצט ארויסנעמען פון זיין דרבנן'דיגע פאט, דאס הייסט לאמיר זאגן עס איז געוואקסן דארטן גרעיפס, ער נעמט ארויס יעצט פון די רבני'דיגע פלאוער פאט נעמט ער ארויס א באנטש פון גרעיפס, און דאס וויל ער געבן כדי מוציא זיין, כדי צו געבן תרומות און מעשרות פון זיין פאט וואס ליגט לעבן דעם וואס איז א דאורייתא'דיגע דין מען דארף געבן תרומה פון דארטן. מאכט ער זיך א פלאן, דאס איז גרעיפס, דאס איז גרעיפס, יא איך ווייס איינס איז דרבנן איינס איז דאורייתא, נישט ביידע האבן די זעלבע לעוועל פון חיוב, אמת, אבער איך דארף דאך געבן תרומות און מעשרות, פלאנטע, איך נעם אויס פון מיין דרבנן'דיגע פלאר פאט גרעיפס, לאמיר געבן פון דעם אויף די דאורייתא'דיגע, און דאס העט זיין די תרומה פאר די אנדערע. דאס העט זיין די תרומה פאר די דאורייתא, און מיט דעם העל איך מוציא זיין די דאורייתא, די דאורייתא העט ווערן אויס תבל, און איך מעג אנהייבן צו עסן די גרעיפס פון די דאורייתא'דיגע גרעיפס. האבן מיר געלערנט די משנה זאגט אונז תרומה ויחזור ויתרום וואס דו האלסט דא אין די האנט האט א דין פון תרומה גיי ברענג עס צום כהן די דאורייתא'דיגע גרעיפס הייב נאכמאל אן פון דארטן און גיי נאכמאל געבן תרומות און מעשרות ווי א מענטש פון די דאורייתא'דיגע אויף די דאורייתא'דיגע און אויף דעם האבן מיר געזאגט מ'דארף עס אביסל בעסער פארשטיין וואס מיינט דאס צו זאגן ווי רש י איז מסביר וואס איך האב דא ארויסגענומען איז גארנישט. ווייל איך האנדל מיט א דאורייתא מיט א דרבנן, אין די אויגן פון דאורייתא, ווען איך קוק אן די די גרעיפס וואס זיי זענען נאר דרבנן, איז דאס כאילו איך האב דא א פלעסטיק באטל אין די האנט. ווען איך פלאן יעצט צו נעמען א פלעסטיק באטל, דאס זאל זיין די תרומה פאר מיין תרומה וואס איך דארף געבן מדאורייתא. זאג איך אים שוטה, וואס פרובירסטו דא צו מאכן? זייט ווען קען איך נוצן א פלעסטיק באטל צו גיין געבן תרומת המעשר, ס'איז דאך א דאורייתא'דיגע זאך פאר דעם. און פארדעם הגם דו האסט דא גרעיפס מיט גרעיפס, אבער וויבאלד דו ווילסט דא מוצא זיין די דאורייתא'דיגע גרעיפס, דו גייסט יעצט נעמען דרבנן'דיגע גרעיפס וואס איז בכלל נישט דא קיין חיוב אויף דעם, און מיט דעם ווילסטו יעצט גיין תורם זיין תרומה? איז פארדעם זאלסטו וויסן דו האסט דא גארנישט געטון. אבער ויחזור ויתרום מיינט צו זאגן, דיין דאורייתא'דיגע, גיי נאכאמאל, נעם ארויס ווי א מענטש פון דארט און ברענג עס צום כהן. אבער נאך מער וואס דו דארפסט ברענגן צום כהן איז אויך וואס דו האסט ארויסגעשלעפט דא פון די רבני'דיגע פאט, וואס דו האסט געמיינט איז תרומה, די גרעיפס וואס דו האסט ארויסגענומען פון די רבני'דיגע פאט, וואס מיט דעם האסטו געוואלט מוציא זיין די דאורייתא'דיגע גרעיפס, גיי ברענג דאס אויך צום כהן. און וואס וועט די כהן מאכן מיט דעם? כ'ווייס נישט, ס'איז זיינס. רש י איז מסביר, ועל כרעו לב שוין. די מינוט דו האסט געמאכט און דו האסט געמיינט דו קענסט מאכן מיט דעם תרומה, באקומט עס עפעס א קדושה אויף דיר, און איך רוף עס אן אפילו תרומה, גיי ברענג עס צום כהן. איז עס באמת'דיג טעמע? ניין. אבער דו דארפסט עס ברענגן צום כהן ועל כרעו לא יפשעו. נאר דו העסט מיר פרעגן, סטאפ סטאפ, מען האלט דא גרעיפס אין די האנט, וואס מען גייט דא ברענגן צום כהן, אבער די גרעיפס זענען דאך טבל, מען האט דאך קיינמאל נישט פורש געווען תרומת המעשרות פאר דעם, מדרבנן דארף מען דאך תורם זיין. תירוץ איז, דאס קען איך איגנארירן. די תקנה דרבנן מען דארף געבן תרומת המעשרות איז נישט געזאגט געווארן אויף אזעלכע סארט גרעיפס וואס איך האב יעצט ארויסגענומען און איך האב כרעו לא יפשעו'ם געווען. ברענג עס צום כהן, ער וועט עס מסדר זיין ס'זיינס. דאס איז געווען די ערשטע פאל פון די משנה, און דאס האבן מיר שוין געהאט אין די פריערדיגע שיעור. יעצט גיימיר ברענגען נאך א פאל וואס מ'האט נאכנישט געהאט. א פאל וואס איך מאך פארקערט, איך וויל נעמען די רייסעדיגע גרעיפס, זיי זאלן זיין די טעמע פאר די דרבנן'דיגע. איך נעם פון א עציץ נוקב, כדי מוציא זיין א עציץ שיינע נוקב. דא שוין אנדערשט. דא לכאורה טוה איך א גוטע זאך. און אויף דעם זאגט מיר די משנה די הלכה איז תרומה, אבער ולא תאכל עד שיוציא ממקום אחר. וואס דו האלטסט אן די האנט, אוודאי האט א דין פון תרומה. פארוואס ווייל דו האסט מוציא געווען מיט דעם די דרבנן'דיגע פלאר פאט, האט עס עפעס א כח פון זיך, היות דאס איז א דאורייתא, קען דאס טאקע מוציא זיין די דרבנן'דיגע פלאר פאט. סאו דאס איז מסודר. נאר וואס דו האלטסט אן די האנט, גיי ברענג צום כהן, ס'איז געווארן תרומה. נאך האט דא א שטיקל כלי וואס איך האלט דא אין די האנט קומט דאך פון א פלאר פאט וואס מדאורייתא דארף מען געבן טערמא אויף דעם. ווער האט אמאל געגעבן טערמא אויף דעם? קיינמאל נישט. סאו וואס איך ברענג דא צום כהן איז עסענשעלי טעוול וואס איך גיי דא ברענגן צום כהן שטוב. און איך געב עס פארן כהן ווייל איך האב געמיינט איך קען מוציא זיין א דרבנן'דיגע זאך וואס באמת האט טאקע געארבעט. נאר וואס איך האלט דא אין די האנט האט קיינמאל נישט גענומען קיין תרומת המעשרות דערפון. האט עס נאך אלץ א דין פון טעוול. איז אז דאס האט נאך אלץ א דין פון טעוול, די כהן קען עס נישט עסן. כ'מוז ערשט תורם זיין תרומה אויף דעם און שפעטער קען עס דער כהן עסן. און דא זאגט טאקע די משנה, ס'איז טמא דארף דו האלסט אין די האנט, ברענג עס צום כהן, אבער דער כהן קען עס נישט עסן ולא תאכל ווערט דער כהן עד שיוציא ממקום אחר, ביז ער גייט ברענגען פון א צווייטן פלאץ, וואס מען גייט מוציא זיין, מען גייט נעמען א צווייטע דערייסער, תורם זיין פאר דאס, און דעמאלס קען עס דער כהן אנהייבן צו עסן. מיט דעם וואס מ'האט קלאר פארשטאנען די משנה, גייט די גמרא יעצט פרעגן, לאמיר אביסל בעסער צונעמען די גאנצע זאך, און לאמיר אביסל בעסער פארשטיין וואס טוט זיך דא. און פאר דעם לאמיר זען פון אנהייב אן. לאמיר נעמען פאי טעסט עמוד א', די לעצטע צוויי שורות. אלא רבי נתן בר אושיה, דאמר לא עשה ולא כלום. רבי נתן בר אושיה, לאמיר צוריקגיין צו די ערשטע פאל, די מענטש וואס איז תורם מן התמר אויפן תאוה. זאגסט דיר רבי נתן בר אושי', אוואדי די תורה'דיגע סעקשאן איז גארנישט געשען דערמיט, מען דארף נאכאמאל געבן תרומות און מעשרות, נאר וואס איך האלט דא אין די האנט, געב עס פארן כהן, און די כהן קוקט עס אן ווי געהעריגע כשר'ע תרומה, קען עס עסן? ניין, ווייל עס איז גראדע טמא, ער קען עס נאר נוצן צו פארברענען, אבער די כהן קען גלייך עפעס מאכן דערמיט. און אויף דעם זאגט די גמרא, וואס מיינט עס צו זאגן, אבל תרומה הוה, תרומה איז עס, אויף אזוי ווייט אז די כהן'ס איז זיינס און ער קען עס גיין פארברענען. אויף דעם פרעגט די גמרא, מאי שנאמר דתנן, לכאורה האב איך דא א שטיקל סתירה, לאמיר דא ברענגען נאך א פאל, אונז האבן דא געברענגט די מעשה, מן הנוקב אל שאינו נוקב, די מענטש וואס נעמט פון א חיוב דאורייתא אויף א חיוב דרבנן, האבן געזאגט תרומות עד תרומה, וואס ער האט דא געטון האט ער טאקע מוציא געווען די דרבנן'דיגע פלאר פאט, די גרעיפס אין דרבנן'דיגע פלאר פאט זענען אלע מסודר, נאר ולתוכן עד שיוציאו לאתרוה ממעשה ממקום אחר, וואס דו האלטסט יעצט און פלאנסט יעצט צו איבערגעבן פאר'ן כהן קען דער כהן נישט עסן פאר מען גייט דיר איבערגעבן תרומת ומעשרות, פרעג איך דיר וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי מעשות? אין דעם פאל דא זאגסטו מיט כהן לעבן גיי נישט אנרירן דערפון, עס עס נישט, טו גארנישט דערמיט, פארוואס מען דארף נאך תורם זיין אויף דעם תרומת ומעשרות? מה שאין כן ווען ס'איז געווען ביי די גורן, האסטו געזאגט קודם דו האסט עס, נעם עס נאר ווייס אז ס'איז טמא, גיי עס פארברענען, אבער טריט עס ווי געהעריגע טרימער. וואס איז די חילוק? פארוואס זאג איך נישט אויף דעם אויך? די טמא'נע סעקשאן האט מען נאך קיינמאל נישט תורם געווען, סאו לאמיר תורם זיין אויף דעם, און שפעטער אפשר עסטו קונה מאכן דערמיט וואס דו ווילסט. און לאמיר דאס אויסשמועסן. אויב ס'איז טאקע א טמא'נע טרימער, וואס מ'האט אויף דעם אליינס קיינמאל נישט טועם געווען, איז דאס נישט קיין היתר דקא און מעג עס עסן, אה, ער פארברענט עס נאר. ניין, ער מעג עס אויך נישט פארברענען. ער קען גארנישט טוען דערמיט, ביז מ'האט נישט טועם געווען אויף דעם שטיקל תרומת המעשרות. איך פרעג דיך וואס איז די חילוק? דו זאגסט מיר קוין, ס'איז דיינס, קענסט עס גלייך עסן, קענסט נישט עסן אבער קענסט עס גלייך נוצן כדין א טרימער. מה שאין כן אין די פאל וואס די מענטש האט תורם געווען אויף אן דאורייתא ודרבנן, כהן עסט נאך נישט, ריהט נאך נישט צו, געב אכטונג, ווייל מען דארף ערשט אויף דעם תורם זיין. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, שאני הכא דמדאורייתא תרומה מעליא היא. ענטפערט די גמרא א זייער פשוט'ער תירוץ. אין די פאל פון די גרים וואס איך האב תרומה מיט טומאה, טומאה מיט טהור, זענען ביידע באמת מחיוב צו געבן תרומות און מעשרות. און פאר דעם, ווען איך גיי יעצט געבן טעמע אויף טהור, באמת קוק איך דא צוויי זאכן וואס האבן די זעלבע לעוועל, ס'איז נישט קיין דרבנן מיט דאורייתא, ס'איז צוויי זאכן וואס ביידע זענען מחיוב תרומת המעשרות מיט דאורייתא. נו, א דאורייתא קען מוציא זיין א צווייטע דאורייתא, און פאר דעם א טמא'נער קען באמת מוציא זיין די טהור'דיגע סעקשאן. נאר וואס? איך האב א נייע פראבלעם. וואס איז מיין נייע פראבלעם? קען די רבי לוע. מיין נייע פראבלעם איז, לאמיר עס אויסשמועסן שפעטער זעהן אינעווייניג, אז ס'פעלט דא אין די קוואליטי וואס דו האסט דא געגעבן פארן כהן. ווי מ'עט זעהן מ'לערנט עס אויס פונעם פסוק, די תורה זאגט אונז, בהרימכם מחלבו ממנו, די תורה זאגט אונז ווען דו גייסט דא געבן פארן כהן זיין סחורה, דו גייסט אים ברענגען זיין תרומה, געב אים מחלבו, געב אים דאס בעסטע און דאס שענסטע דארפסטו אים געבן, און דעמאלטס לא תשיא עליו חטא. פארשטיי איך אבער אויב האסטו נישט געגעבן דאס שענסטע, ס'איז חל געווען די תרומת המעשרות, אבער ח ת האסטו ווייל דו האסט נישט געגעבן דאס בעסטע. קומט אויס, ווען איך גיי דא ברענגען צום כהן, דו כהן, איך נעם פון די טמא'נע איך געב עס פאר די תורה'דיגע, באמת האט ער יוצא געווען די מצוה, באמת איז די תורה'דיגע אויס תבל, ער קען עס גיין עסן, און די כהן האט באקומען א שטיק תרומה יעצט. נאר גראדע זאגן רבונו און איך גיי דיך א קנס, דו גייסט נעמסט אזעלכע שוואכע זאכן, דו נעמסט א טמא'נע און דאס ברענגסט עס צום כהן, אזא טשיפ מענטש ביסטו, זאג איך דיר איימינוט, רבי איד, לייג עס צוריק, נישט לייג עס צוריק, ברענג עס צום כהן, לאז די כהן מאכן מיט דעם וואס ער וויל, ווייל עכטיג איז עס טריפה מדאורייתא, אבער דו נעם דיין טאג די געסט עקשן מאך עס איבער נאכאמאל, אלס קנס, אבער באמת מדאורייתא האסט שוין אלעס מסדר געווען. יעצט פארשטייט מען אויך זייער גוט וואס מען געלערנט אין פריערדיגע שיעור פארוואס רב חיסדא האט געזאגט אויב ס'איז באמת שוין חל געווען, עט ער זאגן לאמיר איך האב, גייען נישט איבערגעבן נאכאמאל. און אויף דעם זאגט אים הקדוש ברוך הוא ניין איך האב נישט מורא, עט עס יא איבערגעבן נאכאמאל. אבער איך פארשטיי זייער גוט וואס די כהן באקומט, באקומט ער עכט די גוט טרימער, און פאר דעם אין דעם פאל דארף ער גארנישט טון. מה שאין כן ווען ס'האנדלט זיך מיט א פאל וואס איז דאורייתא אויף א דרבנן, וואס די כהן האט דא באקומען איז באמת א ריכטיגע טבע'דיגע זאך. אז ער באקומט א ריכטיגע טבע'דיגע זאך, אוודאי דארף ער עס איבערגעבן, דארף מען אויף דעם אליינס אויך געבן תרומת המעשר. ווי זע איך אז איך דארף אייביג געבן דאס בעסטע? דאמר רבי לוי, מנין לתורה מן הרעה אל יפה, ווי ווייס איך אז מענטש געט אויף שלעכט אויף גוטס, ווי למשל דא פון טמא אויף טהור, שתימסר טומאה אז באמת ארבעט עס, ס'האט חל געווען, נאר וואס רבנן האבן גוזר געווען מ'דארף עס איבערמאכן, אבער ווי זע איך מדאורייתא ארבעט עס? דכתיב, לא ששי עליו חית, בארמכם את חלבו ממנו. זאגט מיר די תורה את חלבו, דאס זאלסטו געבן, דאס בעסטע זאלסטו געבן און דעמאלס לא ששי עליו חית. קען איך דיך מדייק זיין, אויב האסטו אבער געגעבן א שוואכע קוואליטי, עסטו האבן א חטא, אבער וועם עיין קודש אויב ס'איז בכלל נישט חל, נשיאת חטא למה, ווער חברה האט עס, ס'איז דאך גארנישט חל געווען. נארוואס מקהלה תורה מן הרעה ליפה שתרמוסה תרמה, נארוואס ווען האט טויבן געווען דא פון טומאה אויף טהור, ס'האט געארבעט, ס'האט חל געווען, און פאר דעם ווען דו ברענגסט צום כהן, כהן זאגט איך האב דא עכטיגע הייליגע תרומה, נאר גראדע ס'איז טמא מוז עס נוצן אויף א וועג וואס מ'קען נאר נוצן טמא'דיגע תרומה. מה שאין כן אין דעם פאל וואס ער האט געגעבן פאר א דאורייתא פאר דרבנן, איז דאס בכלל נישט חל אויף די דאורייתא'דיגע, האט גארנישט געטון מיט די דאורייתא'דיגע, ברענג דו די צום כהן עכטיגע טעוועל, ברענגסט צום כהן עכטיגע טעוועל, דארף מען עס גיין איבערמאסן, אדער בעסער געזאגט פאר דעם וואס די כהן העט עס באקומען, דארף מען געבן מעשר אויף דעם, און דאס איז די פשוט'ע חילוק צווישן די צוויי פארשידענע פעלער. יעצט אמר לה רבה לרב חיסדא, רבה זאגט צו רב חיסדא, לאמיר דא אביסל בעסער פארשטיין דיין שיטה, לדת חו, די אמרת לא עשה ולא כלום וואס מיינט עס צו זאגן כל עיקר דאפילו הי' געירא הדא לבטל לטיב ליה, רב חיסדא דו האסט מיר געזאגט אזוי, די איד האט געפלאנט און במזיד איז ער געגאנגען דאס גענומען פון אן טמא'נע סעקשאן א הויפן, מיט דאס וויל ער גיין יעצט מוציא זיין די תאוה'דיגע סעקשאן. זאגסטו רב חירז די לאסו ולא כלום אויף אזוי ווייט, חוץ דעם וואס די תאוה'דיגע סעקשאן האט קיינמאל נישט באקומען, האט קיינמאל נישט אוועקגענומען געווארן דעם נאמען תבל, נאר מען דארף עס איבערגעבן. די סעקשאן וואס איך האלט דא אין די האנט, וואס איך פלאן צו ברענגען צום כהן וואס איז טמא, דאס אליינס איז אויך צוריק תבל. ח. אבער פרעג איך דיך, ווי דא אזא סארט זאך? דו זאגסט מיר אזוי, פארוואס דארף איך דאס טון? פארוואס טאקע די סעקשאן וואס איך האלט דא אין האנט? כאטשיג דאס האלט פאר טרימער. זאגט ער ניין, מיין טעם האסטו געזאגט ווייל גזירא דילמא פשא ולא מפרש. דו האסט מורא געהאט ווען איך זאג פאר דיר די ארבעט דו האלסט אין דיין האנט איז עכט די געטרימער, ברענג דאס כאטשיג צום כהן און מאך עס נאכמאל איבער דיין תורה'דיגע סעקשאן. עט ער דיך אויסלאכן און זאגן אה דו לאכסט מיך סתם אויס, אה, טאקע אונז די רבנים, איך מיין, לאמיר מיך אפ, איך האב שוין געגעבן, הראיה זעסטו איך דארף עס געבן פארן כהן, לאמיר מיך אפ ס'איז אלעס מסודר גיי אנהייבן צו עסן. פארדעם זאג איך דיר נעם די תורה'דיגע סעקשאן, נעם די טעמה'דיגע סעקשאן וואס דו האלסט דא אין האנט, און מאך, און עס וועט אויסטרימען, קענסט עס צוריק אריינלייגן אין די טעמה'נע סעקשאן, ס'איז אויס, ס'האט גארנישט קיין קדושה אויף דעם. פרעגט ער יעצט רבי צו רב חסדא, מעיקר מידי דמדאורייתא הוה תרומה, ומשום דילמא פשא הפקיר רבנא לחילן? א זאך וואס באמת מדאורייתא האט עס א דין פון תרומה, וואס ליגט אין מיין האנט איז באמת מדאורייתא תרומה, נאר וויבאלד מען האט געהאט א גזירא דרבנן, איך האב מורא דאס נישט איבערמאכן, זאגט ער ניין דאס ווערט אויס תרומה, קענסט עס אפילו צוריקלייגן, הייב נאכאמאל אן פון פריש און נעם נאר פון די תורה'דיגע סעקשאן. קען דען זיין אז רבנים האבן אזא כח? וויכי בעס ד, מסנ ל ק דבר מן התורה, א זאך וואס מן התורה וואלט געווען טעמע, ווען א איסור זאל עס עסן, חייב מיסט אויף דעם, איז זאגן רבנים ניין ס'איז פיין, קענסט עס צוקלייגן דו האסט גארנישט געטון הייב נאכאמאל פון פריש, הרב חסדאי ווי קענסטו דאס מסביר זיין, ווי איז דא ווי איז געהערט געווארן אזא סארט זאך? אמר ליה האט רב חיסדא געזאגט צו רבה ואט ל תסברא, און דא קום מיר יעצט צוריק צו אונזערע משנה, וואס איז מיט דיר, איך, לאמיר דיר חלילה ניט פרעגן, ואתנן, אונז האבן דאך געלערנט אין אונזערע משנה, הוולד מה מזה מזה מזה, האבן אונז געהאט אזא סארט מעשה אין די משנה, א פרוי האט זי באקומען א הודעה פון א איד אחד, דער מאן איז געשטארבן, זאגט זי, וואס גיי איך יעצט טון? זי לויפט צו בעש ט, זאגט בעש ט פאר זי, מאך דיין ריסערטש, מאך זיכער טאקע אז דו ביסט אויך אנגעקומען צו די זעלבע קאנקלוזשען, אז יא דיין מאן לעבט שוין נישט, דעמאלטס מעגסטו דיך אויסנעמען מיט א צווייטן. יעצט ווייס מען אבער, מען זאגט זי, אויב געפינט מען אויס אז די מאן איז יא דא, ער לעבט, וועסטו דיך מוזן גט'ן פון דעם ערשטן מיטן צווייטן. זאלסטו וויסן נאך מער ווי דאס, דו וועסט האבן ממזרים פון ביידע, פונעם צווייטן וועסטו האבן ממזרים, און עס וואוינט שפעטער נאך מיטן ערשטן האסטו ווייטער ממזרים מיט אים. און אויף דעם פרעגט עטס אויף חסדי צי רבי ביש לוי משייני, איך הער, לאמיר זאגן דער צווייטער מאן איז טאקע אנגעקומען, ער איז דא, יעצט זיי האבן געהאט קינדער צוזאמען מיטן צווייטן, און זי געהאט נאכמער צוריק צום ערשטן זיי גייען וואוינען צוזאמען, האב איך יעצט ממזר איינעם פון ביידע, איז ביש לוי משייני קען איך דערהערן ממזר, נארוואדע, זי האט למעשה מזנה געווען. הגם זי איז געווען באונס, זי האט געמיינט אז די מאן איז געשטארבן, אבער די פאקט וואס זיי צוויי האבן געהאט א רילעישאן צוזאמען, מיינט אז די קינדער פון דעם צווייטן זענען ממזרים, נו, דאס קען איך דערהערן. אלא מראשון עמי, אבער פון דעם ערשטן מאן, וואס זי גייט יעצט צוריק צום ערשטן זענען ממזרים, אשתו היא. וואס הייסט? ס'איז זיין א געהעריגע פרוי, והיא אסורה מעליה היא. וקושרין אליו בממזרות? די קינד באמת וואס קומט ארויס, אז דו פרעגסט א דין דאורייתא וואס איז די הלכה, קינדער וואס קומען ארויס אויס פונעם ערשטן מאן, וועט יעדער דיר זאגן די ערשטע מאן איז איר מאן, און הכי נמי ס'איז געווען דא א פערד וואס איז געווארן מיטן צווייטן וואס איז געווען בטעות, ס'איז געווען טאקע פאלש, און די קינדער קען איך דערהערן זענען ממזרים, אבער די ערשטע? ער איז איר מאן, אוודאי מעגן זיי צוריק גיין, נאר רבנן האבן געזאגט ניין מען מעג נישט, אבער דו געסט א טיטל פאר די קינדער וואס קומען ארויס ממזרים, און אויף דעם פרעגט די גמרא וואס עפעס? ווער איז סאמע אלי? די קינד וואס קומט ארויס פונעם ערשטן מאן, באמת מיט די רייס איז א ערליכער כשר'ע איד. וקושרין ליה בממזרות. אז דו געבסט יעצט פאר דעם קינד א טיטל ממזר, זאגט דער קינד, אקעי, איך בין א ממזר, איך קען חתונה מיט א אנדערע. איך קען חתונה מיט א ממזרת. מעג א כשר'ע איד חתונה מיט א ממזרת? אוודאי נישט. אבער ער העט זיך מראה עטרת זיין, ווייל אז דו רופסט מיך ממזר, מיינט לכאורה אז איך מעג חתונה מיט א ממזר, און דאס ער גייט געשען. קומט אויס זאגט הרב חזליצער רבי, דו ביסט אויך מסכים אז רבנים האבן אזא כח צו זאגן, אונז פסק'ן מיר אזוי, און אונז גייען מיר מוותר זיין אפילו מדאורייתא וואלט געווען אנדערש, נאר אונזער כח איז צו זאגן ניין איך טויש עס. און פאר דעם זאגט הרב חזליצער רבי, וואס וואונדערסטו דיך אזוי, יא איך זאג דאס איז געווען טרימער יעצט איז אויס טרימער, און דו זאגסט אויך אז א ממזר, וואס באמת וואלט נישט געדארפט זיין א ממזר האט יעצט א דין פון ממזר און איז קיין חתן נאר מיט א ממזרת. אמר לי, זאגט אים רבי, וואס עפעס? הכי אמר שמואל, אסור ממזרות. איך געב א טיטל ממזר פאר דעם קינד, אבער נישט אז ער מעג יעצט חתונה האבן צו ממזרות, פארקערט, שמואל זאגט אז עס איז אסור בממזרות, וכן כי אסר ראובן אמר רבי יוחנן, אסור במזרות. אויף דעם ענטפערט די גמרא, אויב אזוי וואו מאי קרא לממזר, וואס רופסטו ממזר? תירוץ איז, לא אסרו בבת ישראל. די קנס דא איז אז איך ווארן דערפאר, געב אכטונג, ווייל דיין קינד וואס זענען ארויסגעקומען שפעטער פונעם ערשטן מאן, זיי באקומען א טיטל ממזרים אויף אזוי ווייט אז זיי מעגן נישט חתונה מיט א בת ישראל, אבער נישט אויף אזוי ווייט זיי מעגן חתונה מיט א בת מיט א ממזרת. זיי זענען קרח מכאן ומכאן. זאגט א זאגט די רבי צו רב חיסדא, איך האלט טאקע ס'נישט דא אזא סארט זאך. א בנן קען נישט קומען מבטל זיין א זאך וואס איז אסור מדאורייתא. און פאר דעם זאגן מיר, דער טרימעל וואס ער האלט דא אין האנט, מוז בלייבן טרימעל. ווי אזוי? ווי איז דאס געהערט געווארן אז א זאך וואס איז טרימעל דאורייתא, זאל אויס ווערן טעמע, און דאס איז געווען די טענה פון רבי וואס האט געהאט צו רב חסדא. איז רב חסדא פרובירט מיט א צווייטע מהלך, און שלח אלי רב חסדא אל הרבי, זאגט אים ווייסט וואס מיר איינגעפאלן נאך א געדאנק, און ער שיקט אים אזא סארט מעסעדזש, בה מיט וועם ביד רווחה ביי רב הינער, און ער זאגט אזוי, והאם בית דין מסנן לעקר דבר מן התורה, איז עס טאקע אמת אז בית דין קען נישט עוקר זיין א זאך וואס איז אסור מן התורה? זאגט א פריזדע און דאס שיקט אים א מעסעדזש און זאגט אים אז וואו תענית האבן געלערנט אין א ברייתא מאימת האי אדם יורש את אשתו קטנה. מיר ווייסן א קטנה, זי איז געווארן א יתומה, די תורה האט געגעבן א כח נאר פאר א טאטע צו מקדש זיין א קינד. רבנים זענען געקומען, רבנים האבן נישט געוואלט אז די מיידל וואס איז יעצט א יתומה זאל זיין הפקר, מ'זאל זיך סתם ארום שפילן מיט זי, האט מען געגעבן א כח פאר די מאמע און פאר די ברודערס זיי קענען מקדש זיין דאס מיידל. זיי נעמען דאס מיידל, זיי קענען מקשר זיין די מיידל צו א מאן, און זי ווערט יעצט די פרוי פון יענעם מאן. ווי אונז האבן שוין עטליכע מאל דערמאנט, די מיידל האט אבער א כח פון מין, זי דארף נישט האבן קיין גט ווען זי וויל אפלאזן איר מאן, זי זאגט פארן מאן, וואס נייס טו מיט יו, יא היצע געווען, אונז ענדיגן מיט דעם שידוך דא, זי גייט ארויס, און כאילו די גאנצע זאך צוריקגעדרייט, נישטא קיין גט, אלעס לבא פריי כאילו ס'איז גארנישט געשען. דאס קען זי טון ווילאנג זי איז א קטנה. און אויף דעם ווייסן מיר יעצט, די ברייתא זאגט אונז, למעשה די קטנה איז דיר געשטארבן? צו וועם גייט די דירה ש? נארמאל ווייסט מען א מאן איז יורש זיין פרוי. דא האסטו א מאן וואס ער האט א פרוי אבער זי איז א קטנה. נארמאל די ירושה פון א קטנה גייט צו א טאטע. און אויף דעם דו קלער איז, ווען זאג איך אז די פרוי איז באמת זיינס א פרוי? אדער ווען זאג איך קוק אהער, איך ווייס זי איז געשטארבן, אבער ס'קען זיין די וואס גייט יורש זיין די פרוי, ס'קען זיך זיין אז מארגן וואלט זי געמאכט מיעל מיט דיך, קען זיין מארגן וואלט זי דיר בכלל אפגעלאזט, און אז זי וואלט דיך אפגעלאזט ביסטו קיינמאל נישט געווען די מאן, ווי וועסטו יעצט נעמען די ירושה פון זי? סאו אז דו קענסט מיר קלאר אויפווייזן אז זי האט נישט געפלאנט דיך צו גיין געבן מיען, דעמאלטס קען איך זאגן אקעי דו ביסט די מאן דו באקומסט די ירושה, אבער ווילאנג קענסטו נישט קלאר אויפווייזן, מיט וועלכע רעכט גייסטו נעמען די ירושה? און אויף דעם זאגט דא די ברייתא, פון וועלכע עידזש קען איך קלאר זאגן יא דאס איז זיינס א פרוי, זי איז זיינס און ער גייט יעצט באקומען די ירושה? אויף דעם אריין גייט מען דא ברענגען דריי שיטות, בשמא יאמרו בשמא זאגן משתעמא את בקומתה, פון ווען זי ווערט צוועלף, פון ווען זי ווערט צוועלף קען זי שוין מער נישט מאכן קיין מין, אה ווייס איך, זי איז יעצט איינגעזייפט מיט דעם מאן, אה זי איז איינגעזייפט מיט אים, זי האט נישט קיין וועג טו בעק אוט, פארשטיי איך אקעי זיי זענען א פאר צוזאמען, איז גייט איר יורש זיין זיין פרוי. איבער ז הלל האבן בית הלל זאגן משתעמא את לחופה, ניין, דאס אליינס זי גייט צום חופה, דאס אליינס איז מיר שוין גענוג, מיט דעם ווייזט זי דאך אז זי גייט צו צו חופה, וואס וויל זי ווייזן מיט דעם אז דאס איז א געהעריגע סאליד רילעישאנשיפ? רבי אליעזר אויב רבי אליעזר זאגט אונז משא כ ווען האט זי בועל געווען, פון דעמאלס און ווייטער, דאס קאנפירמט עס, די גמרא איז אביסל בעסער מסביר, די גמרא פרעגט אזוי, וישוב. דאס הייסט, דורך דעם יעצט וואס מ'האט די דריי שיטות ווי מ'טוט באלד נאך אביסל מער צונעמען די שיטות, וואס געשעט יעצט ווען מ'איז אדורכגעגאנגען די סטעידזש יעדער איינער לפי זיין וואס מ'דארף נאר טון, וישר ישן טו די פרוי, און מטמא לה אז ער איז א כהן מעג זיך יעצט גיין מטמא זיין צו זי, ואוכלת בגין התרומה, און וועגן דעם מעג זי יעצט אנהייבן צו עסן תרומה, זי וועט געהרג'ט זיין אלס א פרוי. יעצט בשמי אומרים, אונז האבן יעצט געזאגט אז בשמי זאגט אונז משתמות בקומתו, פון ווען זי ווערט צוועלף וועט זי געהרג'ט זיין צו א פרוי. און אויף דעם קלערט די גמרא וואס? אף על גב דלא נכנסו לחופה? וואס זי איז סתם געזען אן אריסה און אויף איינמאל איז זי געווארן צוועלף, די עידזש האט זיך געטוישט, גלייך איז זי זיינס? א נארמאלע פרוי וואס האט, א נארמאלע מאן וואס האט חתונה מיט א פרוי מיט אריסה באקומט ער נאכנישט די זכותים, יעצט ווייל זי איז געווארן צוועלף, אופס, די מאן באקומסט אלעס? קען דאך נישט זיין. נאר וואס איינמאל מי שתעמוד בקומתה ותיכנס לחופה. ניין אוודאי איך דארף האבן ביידעס. משתעמד בכמוסה, זי איז געווארן צוועלף האט זי עס פארלוירן דעם כח צו גיין מאכן מנין, פלאס אויך ותיכנס לחופה, זי איז אריינגעגאנגען צו די חופה, אקעי יעצט ווייס איך דאס איז זיכער זיינס א פרוי איז ער יורש דערפון. והכי כאמרי לי לאי בת שמע לבת הילל, אזוי זאגן בת שמע צו בת הילל, לי כאמריתא וואס די ענק בת הילל זאגן, ושתיכנס לחופה, די בת הילל האלטסט דאך די קינד ניכנס לחופה, דאס אליינס איז דיר שוין גענוג ווייל די האלטסט אקעי ס'מסתבר אז שוין א חופה מיינט דאס איז זיינס, זאג איך ניין, יעמדו בקומתו מהני לה כיפה, ווי לא לא מהני לה כיפה, זאג בשם איך דארף האבן ביידע זאכן, ס'העלפט נישט כיפה ווען זי איז נײַן יאר אלט, די כיפה מוז געשען ביי די צוועלף ווייל איך מוז מאכן זיכער זי האט נישט קיין וועג טו געט אוט אוו איט. רבי אליעזר אמר רבי אליעזר זאגט אונז משנה תבואה ווען זי געהאט א ביה מיט אים, פרעגט די גמרא ואמר רבי אליעזר אי מעשה קטנה כלום, אלס קטנה די גאנצע ביה האט גארנישט ש אויף טון, סאו ווי לייגסטו מיר דא, די זייגער ענדיגט זיך צו פאר און זי וועט זיין צפור ווען ער האט געמאכט א ביה, פארוואס איינמאל ביסט שתגדיל ותבעל ביסט גערעכט דארף האבן ביידעס, זאל זיין סיי שתגדיל און ס'געווען א ביה, ווייס איך אז ס'געווען א נסיון דאורייתא, און פאר דעם אזוי באקומט ער אלע זאכן פון זיין פרוי. יעצט פירט אויס פירט אויס יעצט רב חיסדא וואס ער רעדט צו רבא. איז נאכאמאל, רבא האט געפרעגט רב חיסדא און האט אים געשטעלט אויף דעם, ווי קענסטו זאגן איך האב דא זאכן וואס איז דאורייתא'דיגע טומאה געמאכט עס אויס טומאה, זייט ווען האבן רבנן דעם כח? האט יעצט ר' חסדא געברענגט די גאנצע מעמא צו רבא, און ער פירט יעצט אויס, און ער זאגט אים, קטני מיעוס. למעשה ווי ס'שטייט דא סיי לפי בית שמאי סיי לפי בית הלל, יאשו, דער מאן גייט זיי ירשנ'ען. דאס הייסט, ווי די מינוט וואס איך ווייס אז ס'מער נישט דא קיין פראבלעם פון מיען, צו ווי בית הלל זאגט ווען איך האב געהאט די חופה, לפי בית הלל, בית שמאי, לפי בית שמאי אויך, אז איך דארף האבן די חופה פלאס צוועלף, אנדערע זאגן אז בית שמאי רעדט נאר בדברי בית הלל, איין בראשונים, אבער על כל פנים, והוא הוכא דמדאורייסא אביה יורס לה. מדאורייסא, ווער דארף צו באקומען די ירושה? די טאטע. אז די טאטע לעבט נישט, וואלט געדארפט אנקומען די ירושה צו די קרובים פונעם טאטן. און מדרבנן יורס לה בעל, און מדרבנן קומען זיי און זאגן ניין, דער מאן, ס'איז דא געווען א חופה צווישן זיי צוויי, דער מאן באקומט די אלע זאכן פון דער מיידל, נארמאל וואלט עס געדארפט גיין צום טאטן, נעמסטו יעצט אוועק ירושה וואס געדארפט גיין צום טאטן אדער כאטשיג צו די קרובים פונעם טאטן, און זאגסט מאן דו באקומסט אלעס? פארוואס? לאמיר גיין משה'ס בעסילעל, פארוואס ווייל ס'איז געווען דא א חופה? זי איז א קליינע מיידל, וואס הייסט? די תורה זאגט מיר געב עס יענעם און דו זאגסט ניין רבנות זאגן ס'איז געווען חופה געב עס פאר יענעם, ווי קענסטו עס טון? אלא מאי רבנן האבן א כח. זאגט ביסט זאגט הרב חייא זצ י רבי דו זעהסט דאך און דו ביסט נישט חולק אויף דעם אז רבנן האבן א כח צו טון א זאך אנדערש, די תורה זאגט אזוי און איך העל זאגן אזוי. נאר אויף דעם זאגט אבער רבי צו רבי חסדא, דאס איז נישט קיין ראיה בכלל, ווייל הפקר בעסן הפקר, דארטן ארבעט עס נישט מיט, רבנן זענען מבטל א זאך וואס די תורה זאגט, די תורה זאגט יא ס'גייט צום טאטן, אמת, און ס'איז געגאנגען צום טאטן, נאר רבנן האבן כח צו זאגן הפקר בעסן הפקר, איך נעם עס אוועק פונעם טאטן, און איך געב עס יעצט איבער צו וועם אונז ווילן אים עס איבערגעבן, געב איך עס גראדע צום מאן, עט וועלכע עידזש, האבן דא געהאט א מחלוקת ביי ווען, אבער על כל פנים ס'ארבעט נישט ווייל איך גיי אקעגן די תורה, הפקר בעסן הפקר איז אויך א דין פון די תורה. דאמר רבי יצחק בין איש הפקר בעזן הפקר, ווי ווייס איך די געדאנק פון הפקר הפקר, הפקר בעזן הפקר, זאגט ער שנעל מאר לאמיר דא ברענגען א פסוק אין עזרא, ווען עזרא האט אויפגענומען די עולי בבל, גלייך וואס זיי אנקומען קיין ארץ ישראל, האט ער געמאכט דארטן א מיטינג מיט גאנץ כלל ישראל, ער האט פארשטאנען דארטן אידן וואס האבן געוואוינט פון פארדעם אין ארץ ישראל אין ירושלים, איז געווען דארטן חבורות מיט וועם מען האט חתונה געהאט, האט ער געזאגט דארט מען דארף זיך צוזאמקומען, ווי ס'שטייט אין פסוק כל אשר לא יבוא לשלושת הימים בארצת אסורים והזקנים, יעדער וואס קומט נישט צו דעם מיטינג וואס מ'גייט דא מאכן אין ירושלים וואס איז געווען בארצת אסורים והזקנים, יוחרם כל רכושו, והוא יבודל מקהל הגולה, אין אנדערע ווערטער אלעס וועט ווערן אוועק פון אים, ס'איז גארנישט מער זיינס, ווי קען ער דאס טון? אלא מאי, ס'איז דא א דין ווי הפקר בעזן הפקר, זאגט דער רבי צו רב חיסדא, דאס ארבעט נישט ווי דו האסט מיר געוואלט אויסטייטשן די טעם ארבעט, דאס ארבעט מכח הפקר באזן הפקר, הפקר באזן הפקר איז א דין דאורייתא, אבער נעמען טעמער, מאכן דאס אויס, איך האלט דאס ארבעט נישט, זאגן א זאך קעגן די תורה, די תורה זאגט מיר איינס און איך מאך בייז, דאס גייט נישט. נאך א מקור פאר הפקר בעז נ הפקר, רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר זאגט אונז מהכא, אין פסוק שטייט, אלה הנחלות אשר נכלי אלעזר הכהן וישעי' בנין וראשי האבות למטות בני ישראל. מ'רעדט דארטן ווען מ'האט אויסגעטיילט ארץ ישראל, די נחלה, ווען ישעי' האט עס אויסגעטיילט ווען אידן זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל. און די לשון דארטן איז וראשי האבות למטות. נארמאל ווייסן מיר, די לשון איז רשע המטות. ווי קומט אריין די אבות דא? די גמרא שמועסט עס אויס, וכי מה ענין רשעים אצל אבות? רשע המטות וואלט געדארפט שטיין, וואס איז די רשעי האבות למטות? אלא לומר לך נאר דיר צו זאגן, מה אבות מנחילים בניהם, אזוי ווי א טאטע קען געבן די ירושה פאר זיין זון, און ער קען זיך אויסוועלן פונקטליך וואס איך וויל דיר געבן, ער שרייבט א צוואה, כך וכך דאס וויל איך פאר יענקל דאס וויל איך פאר בערל און ער קען דאס טון. אזוי אויך את כל מה שירצי האבן זיי אויך דא דעם כח צו אויסטיילען מה אבות מאכילין בניהם כל מה שירצי אף רשע מנכילין נשאם כל מה שירצי אזוי אויך דא די רשעים זיי האבן דעם כח צו אויסטיילען וואס זיי ווילן און פון דא זעה איך נאך מער ווי דאס ווייל באמת כלל ישראל האט באקומען ארץ ישראל יעדע איינער באמת א חלק אין יעדע פלאץ נאר אלס הפקר בעז נ הפקר נעם איך אוועק דער פלאץ געב איך יעצט פאר דעם און נישט פאר דיך דו גייסט באקומען א צווייטע זאך איך זעה דא צוויי זאכן, איך זעה דא דעם כח פון הפקר בעז נ הפקר איך נעם אוועק א זאך פון דיך, און איך זעה נאך א זאך אז איך קען דיך געבן א זאך. איז האט מען דא ממש די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט, הפקר בעז נ הפקר זאגט מיר איך נעם אוועק די ירושה פונעם טאטן, און איך געב עס איבער פאר וועם? פארן מאן. דאס איז געווען די כח וואס בעז נ האט דא געטון. פארוואס? ווייל זיי האבן געוואלט מאכן זיכער די פרוי זי איז פראטעקטעד, איז דאך א קליין מיידל, איך וויל מאכן זיכער די מאן קוקט נאך זי,

די ברידערס און שוועסטערס קענען נישט ווייל זי איז שוין מער נישט קיין בסילו. סאו ווער קען זיך מטמא זיין? נאר באמת די טאטע. נאר גראדע די טאטע לעבט שוין נישט. און מיט די רבנן מטמא לא בעל, קומט דו רבנן, רבנן זאגן אה, דו האסט חתונה געהאט מיט זי, שוין געווען חופה, מיט די קליינע מיידל, דו מאן מעגסט דיך גיין מטמא זיין? וואס הייסט דו מאן מעגסט דיך גיין מטמא זיין? ס'איז נאכנישט זיינס א פרוי. ס'איז מיט די רבנן זיין פרוי אבער נישט מיט די רייסערס זיינס א פרוי. אה, די רבנן גענוג צו זאגן אז ס'איז דיין פארום פאר דעם יעצט קוים מעגסטו גיין מטמא זיין? דאס הייסט די רבנן האבן געמאכט א נייע תקנה מיט די רייסער וואלט זיך נישט געמעגט מטמא זיין, און דו זעסט די קוים מעגן זיך יא מטמא זיין. און לכאורה אבער דו קריגסט דיך נישט אויף דעם, אה דאס הייסט די רבנן האבן א כח. נו, איז די זעלבע זאך זאג איך אויכעט. זאגן זיי ניין ווייטער, משום דהוה לא מעת מצוה, זאגט די רבי ניין, דארטן דו ווייסט פארוואס די קוים מעג זיך יעצט מטמא זיין צו זיין ווייב וואס זי איז א קטנה, הגם זי איז נאר זיין ווייב מדרבנן, ווייל זי האט א דין פון א מעת מצוה. די גמרא מי האוות מת מצוה, דאס הייסט די מת מצוה? וואו תניא איזה מת מצוה כל שאין לו קרובים, איינער וואס האט נישט די זכר וואס זאל אים באגראבן, אדער קרוב א אחרים אינם מוסר איזה מת מצוה, אז מען רופט מענטשן שטעלן זיך צו מענטשן אן צוהעלפן פאר די קבירה, אנדערע זענען דא, קרובים זענען דא, דאס הייסט נישט קיין מת מצוה, איז די מיידל פארוואס ווערט זי אנגערופן א מת מצוה? תירץ איז, הכי נמי, כיוון דלא יורס לה, קרי ולא עונה לה. זאגט די גמרא ניין, זאלסטו וויסן דא זי האט א דין פון א מת מצוה, ווייל די מינוט וואס מ'האט אוועקגענומען די ירושה פון די משפחה, די גאנצע משפחה איז מער נישט דא, אז די מאן באקומט די ירושה זאל זי זיך פארן מיט דעם, וואס האטס מיט אונז? ביז ווילאנג די משפחה ארום און ארום וואלט באקומען די ירושה, וואלטן זיי זיך געזארגט יעצט אויף די קליינע מיידל. יעצט וואס זיי ווייסן זיי באקומען גארנישט, אלעס גייט צום מאן, זאגן זיי אה לאזן עס אפ. איז אויב זי קומט אויס ווייטער די פרוי זי איז א מת מצוה, זי האט נישט איינער זאל זיך פארן, זאג איך פאר די מאן די כהן, דו זייט די קאנדידאט דו קענסט עס מאכן,

אויף דעם זאגן זיי ווייטער ניין, בתרומה דרבנן, מ'רעדט דא נאר פון תרומה דרבנן, אה די שידוך איז געווען דרבנן, איז תרומה מעג עס עסן מדרבנן. איז פאר דעם זאגט דער רבי צו רב חיסדא, רב חיסדא כ'הער וואס דו לערנסט, איך פארשטיי די וועג וואס דו קומסט, אבער זאלסטו וויסן אונז האלטן אז רבנן האבן נישט דעם כח צו נעמען א געוויסע זאך און זאגן אה, ס'איז געווען תרומה, ניין ס'איז אויס תרומה. ווארשיינליך רב חיסדא איז חולק געזאגט ניין מ'קען יא טון אזא זאך, און פאר דעם וויבאלד כ'האב מורא דא אז כ'האב א סיבה דאס צו טון, ווייל איך האב מורא צו נישט גיין שפעטער איבערמאסן, זאג איך דיר נעם דאס ווארף עס ארויס ס'איז גארנישט האט נישט קיין שום קדושה אויף דעם, הייב נאכאמאל אן און יעצט זאלסטו נאר גיין צו די תורה'דיגע סעקשאן.